Jiena jisimni Manwel Pirotta. F'Malta studjajt mas-surmast prolifiku Carmelo Paċ. Komplejt nistudja fi Franza ġewwa l-Konservatorju Superjuri ta' Lyon minn fejn iggradwajt fil-Kompożizzjoni u l-Pedagoġija. Għal xi snin għallimt fl-iskejjel statali. Bħala lettur, ilni ngħallem fil-Junior College sa mill-1998, fejn jiena responsabbli ukoll mill-orkestra tal-kulleġġ u xi attivitajiet mużikali. Orkestri oħrajn li jiena mexxejt f'xi żmien jew ieħor fuq livell akkademiku kienu l-Catholic Institute Orchestra, l-Orkestra Żgħażagħ Maltin u l-Euro Academy Youth Orchestra. Xi xogħlijiet tiegħi orkestrali jew da kamera indaqqew kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna ġew ippubblikati jew irrekordjati. Inħobb ħafna ukoll ir-riċerka b'rabta mal-mużika. Din tiffoka l-aktar fuq ħajjet u ħidmet kompożituri u surmastrijiet Maltin. Fost dawn hemm Antonio Miruzzi li kiteb għadd bla qies ta' xogħlijiet għal ħafna baned illi huwa kien jidderieġi. Il-mużika tiegħu tvarja minn dik reliġjuża għal dik profana, minn bċejjeċ ballabbli għal kanzunetti Maltin tas-snin tletin tas-seklu l-ieħor. Kif l-antifona hi dik il-biċċa mużika l-aktar imfittxija fil-festi ta' ġewwa, hekk ukoll wieħed jistenna d-daqq tal-innu kbir f'dawk ta' barra. Dan tal-aħħar ġie żmien wara l-antifona u beda jinkiteb mill-aħjar surmastrijiet ta' dari bħala l-aqwa rigal li qatt setgħu jagħtu lis-soċjetajiet mużikali tagħhom fejn kienu jidderieġu. Innu kbir, solenni, di glorja jew ta' tifħir għandu minn kantata f'repertorju klassiku, b'tema reliġjuża marbuta mal-ħajja tal-qaddis li għalih tiġi ċċelebrata l-festa. Ġeneralment jinkiteb għal voċijiet soli fi stil operistiku hekk imsejjaħ bel canto li fih il-kant ikun tabilħaqq floridu. Dawn ikunu imseħbin minn kor tat-tfal jew tal-kbar. Innu kbir jitkanta l-akkumpanjament ta' banda xi mkien fl-aperts aktarx fuq planċier. F'nisġietu, innu kbir ikun imħawwar sew b'passaġġi pjuttost elaborati, li jinkludu xalata ta' arji, duetti, saħansitra terzetti bin-naħa tal-vuċijiet soli. Fih ma jonqsux xi solijiet u kadenzi strumentali u fanfarri jannunzjaw il-miġja ta' xi waqt importanti. Xogħol simili jkun jirrekjedi tip ta' melodija li bil-ksur u l-ħlewwa tagħha tagħraf tpaxxi l-widna. Armonija maħduma b'tali mod li toffri tiżwieq insolitu f'dawk li huma akkordji, u orkestrazzjoni rikka biex tgħin lix-xogħol joħroġ aktar fil-perspettiva artistika tiegħu. Ġieli wkoll it-tħaddim tal-kontrapunt u għodod mużikali oħrajn ma jonqsux f'xogħol simili. Is-Surmast Antonio Miruzzi twieled il-Furjana fl-għaxra ta' Marzu tal-1867 minn Ġużeppi u Michelina Brincat. Huwa kien it-tieni wild fost erba' ta' ħwa. Tgħallem il-mużika mingħand zijuh stess, is-Surmast Paolo Miruzzi. Id-direttur tal-Orfanatrofju Belti, fejn Antonio kien trabba bħala iltim, ara fil-potenzjal mużikali tiegħu u fl-1884 bagħtu jkompli jistudja l-mużika fl-Italja. Il-ħolma ta' Antonio kienet li wara li jispiċċa mill-konservatorju, jagħmel bħal zijuh billi jilħaq bandmaster fuq bastiment navali. Iżda dan ma kellux iseħħ. Huwa beda il-karriera mużikali tiegħu hawn Malta fl-1890 bħala maestro istruttore mal-Banda La Vallette. Fl-istess sena laħaq surmast ta' żewġ baned, il-waħda Senglejana u l-oħra Għawdxija. F'Novembru ta' sena wara iżżewweġ lil Concetta Cauchi u l-koppja marret Tunes biex hemmhekk Antonio iwaqqaf banda tal-immigranti Maltin u jibni karriera fid-direzzjoni. Ġara iżda illi martu ma setgħet tidra b'xejn u waqgħet f'dipressjoni. Dan għall-fatt ukoll li Antonio kien il-ħin kollu ġej u sejjer barra minn xtutna biex ilaħħaq mal-baned illi diġà kellu fiż-żewġ pajjiżi. Fuq hekk, il-koppja iddeċidiet li tinżel lura Malta għal dejjem. Fl-1904, Antonio ħalla minn maż-żewġ banet lokali li kellu u minflok ħa dik m'Ostia. Dil-banda għenitu ħafna biex jakkwista ċertu esperjenza fit-tagħlim u fid-direzzjoni. Is-suċċessi li kiseb magħha servew biex ismu xtered fil-kamp mużikali ta' żmienu. Kien magħha ukoll illi huwa kiteb l-ewwel kapolavur tiegħu, l-Innu Solenni alla Beata Maria Vergine, fuq versi bit-Taljan ta' Dun Agostino Azzopardi. Tul il-karriera mużikali tiegħu ta' 'l fuq minn erbgħin sena, Antonio kellu mhux anqas minn tnax-il banda kbira u entitajiet mużikali oħrajn taħt idejh, fosthom il-Banda tal-Orfni tal-Belt u l-Orkestra Mandolinistika La Vallette fi ħdan il-banda li ġġib l-istess isem. Kien hu wkoll li jittrasforma s-Soċjetà Mandolinistika Fior d'Arancio f'Banda San Piju Għaxra ta' Ħal-Lija u l-Orkestra San Andrea f'banda li ġġib l-istess isem ta' Ħal Luqa. Antonio kien magħruf ukoll għall-pinna prolifika u versatili tiegħu, fejn uħud minn xogħlijietu saħansitra ġew ippremjati f'Firenze u Perugia u oħrajn ippubblikati. Jingħad illi huwa kellu ħeffa tal-għaġeb fil-kompożizzjoni. Darba fost l-oħrajn, Kien f'ħanut tal-kafè il-Belt u f'ħin bla waqt ġieh motiv f'rasu u talab lill-waiter biex jgħaddilu biċċa karta u fuqha ħażżeż smarġ dak il-ħin stess. Xi mużika sagra kiteb ukoll għall-parroċċa Ħamruniża fejn kien maestro di cappella. Sena qabel ma miet kien beda jaħdem fuq opra lirika li iżda ma nafu xejn dwarha. Bla dubju, ix-xogħlijiet tiegħu kollha għandhom valur mużikali mill-akbar għax juru xogħol ta' ħila artistika, ta' storja soċjali u reliġjuża u ta' kultura mużikali. F'din it-taħdida awdjoviżiva Sal jitkellem fuq wieħed mill-innijiet il-kbar li Majestro Antonio Miruzzi kiteb għall-Orkestra San Andrea ta' Ħal Luqa. Ħafna kienu jaħsbu li dan ix-xogħol kien tas-Surmast Paolo Vella, l-awtur tal-kantata lill-Appostlu Sant'Andrija, Fuq versi bit-Taljan ta' Patri Carmelo del Bambin Gesù. Vella kien surmast direttur tal-Orkestra Luqija bejn l-1908 u l-1914, meta mbagħad għaddiet f'idejn Miruzzi li min-naħa tiegħu reġa' ittrasformha fil-banda kif nafuha illum. Ix-xogħol li qed nirreferi għalih huwa l-Inno per San Andrea, Innu kbir għal tenur u baritonu, kor ta' tfal u orkestra. Fuq waħda mill-partijiet insibu imniżżla id-data ta' 28 ta' Novembru tal-1915, indikazzjoni ċara li dan l-innu żżanżan fil-festa liturġika ta' Sant'Andrija ta' dik is-sena. It-test fl-ewwel parti huwa meħud mill-innu bl-istrofi lill-Appostli, Exultet orbis gaudis, filwaqt li fit-tieni waħda insibu l-antifona Cum pervenisset beatus Andreas. L-antifona kitibha qabel il-kumplament tax-xogħol peress li din diġà kienet tindaqq fil-knisja għall-festa liturġika ta' San Luqa, iffestiġġjata fit-30 ta' Novembru. L-ewwel parti allura ġiet wara. It-tieni strofa mill-innu li semmejna tħalliet barra. Piruzzi għaqqadhom flimkien biex b'hekk welled l-innu il-kbir iddedikat lil dan il-qaddis. L-għan ta' din it-taħdida allura huwa li nagħti prova li dan l-innu huwa tabilħaqq xogħol Piruzzi.

L-ewwel moviment jikkonsisti prinċipalment f'arja għat-tenur, li għandha ħafna minn oħra illi nsibu fl-innu solenni lil Ġesù Salvatur għal banda Liana tal-istess kompożitur. L-ewwel żewġt ivrus jitkantaw fl-istil reċitattiv, filwaqt li l-bqija tal-istrofa tikkonsisti f'melodija djatonika safja minn kull xorta ta' modulazzjoni. L-arja tagħlaq b'koda żgħira.

L-arja li nsibu fit-tieni moviment hija għal baritonu. Din tiftaħ b'fanfarra fi stil Rumanesk. Ma ninsewx illi Sant'Andrija ħa l-martirju tiegħu fi żmien l-Imperu Ruman. Għall-ewwel il-melodija timxi b'mod skalat iżda mbagħad jibdew deħlin fiha ħafna intervalli wiesgħin li jagħmlu minnha wirja żgħira akrobatika illi bħalha nsibu fil-mużika operistika. Il-moviment jagħlaq postludju żgħir magħmul mill-istess materjal tal-introduzzjoni illi jservi ta' pjattaforma armonika għat-tielet moviment.

It-tielet moviment jinvolvi lis-solisti jkantaw fl-uniżonu bis-sehem ukoll tal-kor tat-tfal. Huwa jiftaħ u jagħlaq b'solo fuq il-korunetta għall-akkumpanjament tal-orkestra. Huwa proprju fit-tieni frażi tal-ewwel sentenza li nsibu waħda mill-impronti tal-kompożitur. L-istess frażi li titkanta mill-kor insibuha ukoll fl-innu iddedikat lil San Gejtanu tal-1901, miktub għall-banda Ġużeppina Ħamruniża, fejn fil-milodija insibu s-sesta talterna bejn maġġuri u minuri.

Fir-raba' moviment għandna dwett ieħor bejn tenur u baritonu. Il-moviment jiġi f'diversi taqsimiet. Fl-ewwel sentenza jidħol it-tenur waħdu għall-akkumpanjament sinkopat. Dat-tip ta' akkumpanjament huwa sinonimu ma' Miruzzi u nsibuh ħafna f'xogħlijiet oħrajn minn tiegħu, fosthom l-innu lil San Gejtanu, filwaqt li l-melodija għandna ħafna minn oħra illi nsibu fl-innu lil Ġesù Salvatur. Fit-tieni sentenza, il-baritonu jingħaqad fid-dwett kuntrapuntali mat-tenur. Il-passaġġ ta' wara hu wieħed strumentali u jieħu forma t'interludju żgħir fejn jgħaqqad it-tielet mar-raba' vers. Ir-raba' sentenza tieħu mit-tieni waħda u tagħlaq b'koral stil Bach.

għax hija s-sitt u l-aħħar strofa tal-Innu lill-Appostli. Wara introduzzjoni strumentali fl-uniżonu, segwita minn fanfarra fuq il-kurunetta sola, li tħabbar il-miġja t'oħra li biha tiftaħ l-antifona, niġu għall-passaġġ prinċipali bis-sehem tas-solisti u kor. Temi simili nsibuhom ħafna f'innijiet solenni oħrajn tal-istess awtur, fosthom dak ta' Ġesù Salvatur u ta' San Kejtanu kif ukoll ta' Ġesù sul Tabor. Il-koda ġġib l-ewwel parti l-kbira fi tmiemha.

Peress illi s-sitt moviment jinkorpora l-antifona Cum pervenisset Beatus Andreas, fil-varji taqsimiet tagħha tajjeb illi ngħidu wkoll xi ħaġa dwarha. L-antifona hija wisq għal qalb dawk illi jħobbu l-festi ta' ġewwa. L-istess bħall-innu l-kbir, hija wkoll tinkiteb għal vuċijiet soli u kor, għall-akkumpanjament t'orgni jew orkestra minflok il-banda. Tindaqq l-aktar fil-jiem ta' tridu, lejlet u nhar il-festa madħul il-vara fil-knisja. L-antifona, kelma li ġejja mill-Grieg, huwa dak il-versett għal waqt xi funzjoni liturġika jew l-uffiċċju divin, u jitkanta qabel is-salm li jinbidel skont il-festa li tkun. Għall-bidu, l-antifona kienet tikkonsisti f'kant Gregorjan. Maż-żmien, kompożituri differenti bdew jimmużikawha fi stili differenti. Bħala struttura, l-Innu l-Kbir f'ġieħ Sant'Andrija ta' Murruzzi għandu forma binarja u jieħu madwar disa' minuti daqq. Il-materjal tal-introduzzjoni jieħu minn oħra illi nsibu fl-Innu l-Kbir f'ġieħ San Gejtanu. Għaldaqstant, din hija prova ċara illi ż-żewġ innijiet huma tal-istess awtur. L-introduzzjoni għandha minn fanfarra, bl-istrumenti jidħlu wieħed wara l-ieħor b'tali mod illi joħolqu crescent orkestrali li jwassalna għat-taqsima illi jmiss. L-ewwel tema titkanta mill-vuċijiet kollha, tenur, baritonu u kor, u hija magħmula minn sentenza maqsuma f'żewġ partijiet, bit-tieni waħda fi stil reċitattiv min-naħa tat-tenur. L-ewwel parti tal-interludju tikkonsisti f'passaġġ strumentali b'tema għalih bis-sehem tal-orkestra sħiħa, biċ-ċenċil ritmat ta' trianglu b'kollox. Il-melodija hija fuq ruħha ħafna, ikkaratterizzata minn noti qabbiżin fejn l-element operistiku stil Verdian jispikka ħafna. Fit-tieni parti tal-interludju jidħlu l-vuċijiet, parti mill-istess melodija illi kellna fl-ewwel parti. Din titkanta mit-tenur għall-akkumpanjament ta' baritonu li tiġi imwieġba mill-kor tat-tfal, flimkien dejjem ma' dan tal-aħħar. F'tarf is-sentenza insibu ħolqa li tgħaqqadna mal-passaġġ strumentali li jiġi wara. Fil-ħolqa jkanta biss il-kor diviż. Dan l-intermezz għandu minn kavatina sempliċi għall-klarinett solo akkumpanjat mis-sezzjoni tal-korda biss. Il-melodija għandha ħafna mill-għanja tradizzjonali Maltija, Tajjeb ngħidu hawnhekk illi Miruzzi kien bniedem sensittiv għall-ġrajjiet soċjali u drammatiċi ta' żmienu, bil-konsegwenza li kienu jinfluwenzawlu xogħlijietu. L-ewwel dwett hu magħmul minn sentenza li fiha żewġ frażijiet bi gruppi differenti ta' strumenti jwieġbu lil xulxin. Fl-ewwel waħda jidħol il-baritonu, u f'tat-tieni it-tenur, akkumpanjati dejjem mill-vuċi opposta. Iżda l-iktar fattur importanti hawnhekk huwa l-motiv Cruciforma mill-orkestra fl-uniżonu, magħmul minn erba' noti li bħal donnhom jissimbolizzaw l-għoda illi fuqha issallab il-Qaddis Martri. It-tieni dwett jinvolvi reċitattiv min-naħa tas-solisti f'żewġ interventi separati. Il-baritonu jiġi akkumpanjat mis-sezzjoni tal-korda biss, li min-naħa tagħha żżomm il-mużika għaddejja bl-istess nota pizzikata mifruxa fi tliet ottavi. Dil-monotonija fl-akkumpanjament toħloq bħal stażi estatika. Bħal donnu l-qaddis ma jarax il-mument li jieħu l-martirju tiegħu permezz tat-tislib bħala dixxiplu ta' dak li ddendel fuqu. Wara r-reċitattiv, Il-mużika terġa' tibda minn fuq nett, iżda meta nerġgħu niġu għar-reċitattiv, din il-parti tinqabeż u minflok il-mużika tmur dritt għall-final. Fil-final, il-melodija, sempliċi u tal-widna, titkanta mit-tenur u l-kor tat-tfal. filwaqt illi l-baritonu jissupplixxi l-kontromelodija. Dan kollu joħloq bħal polifonija kuntrapuntali għall-akkumpanjament brijuż min-naħa orkestrali. Lejn l-aħħar tagħha, il-melodija tnaqqas ħafna minn ġirjietha u tmur u teħel fuq pawsa li jkun hemm tistennieha. Iżda dil-waqfa bla ma trid tagħti lok għal stennija akbar għax il-koda li tiġi eżatt wara tindaqq f'temp ħafna aktar mgħaġġel kif jitlob id-daqq tradizzjonali tal-antifona. Għall-ewwel, il-koda tiftaħ b'fanfarra fuq il-kurunetta sola li biha jixkatta kollox. Hawn l-orkestra tisplodi bid-daqq ġubilanti tat-tema ewlenija u minn hemm għall-aħħar erba' battuti kadenzjali. Fil-frattemp, it-temp ikompli jaċċelera ruħu sal-aħħar, sakemm fl-aħħar